Chibai leh vek ule, tun tum chu kan hring nuna pawimawh em em mai inziahna The Four Agreements lehkhabu hi kan bel chiang leh dawn a ni. Pan te a nia he lehkhabu hi. Sawiseltu pawh an awm nual a, a simple si. Hei te chu mitin hriat sa, basic lutuk, tia comment te'n awm thin a ni. Mahse, thil hi a simple a, a awlh ai vang ngawt hian a pawimawh lo ti na ni lo va. Haute te kan tih thin leh tih loh thin te atanga thil lian tham rawn irh chhuak a ni tih hi hre hmasa ta ila. A ziaktu hi Don Miguel Ruiz a ni a. A hmasain i lo la subscribe loh chuan mi lo subscribe sak ve la. Hmasawtna atana thil tangkai kan post thin a ni. Pakhatna hi tawngkam chhuakah fimkhur tur. Hei hi point dang zawng zawng aia pawimawh a ni a, mahse a awl ai lo ber thung a ti ni. Word, thu, pawimawh zia hi kan hria anga, Johana lehkha ziakah pawh a tirin thu a awm a, thu chu Pathian hnenah a awm, thu chu Pathian a ni tih kan hmu a. Hei hi a ziaktu pawh hian a rawn ziak tel ve tlat mai a, Kristian a ni ve maithei ni. Chang sawm pali naah thu chu tisa-ah a lo chang a tih kan hmu a. A awmzia chu kan thusawite hi a takah a rawn chang thei a ni. Hei vang a nia dawt pawh hi sawi sawi a nih hi chuan kan awi leh mai thin a ni. Thu tel lo hian hla pawh a awm thei lo va. Hmanlai chanchinte pawh hi thu hmanga inhlan chhawng a inhrilh chhawng thin kan ni. Kan thusawite hi thlai chi ang a ni a, kan rilru hi lei, soil, ang hi a ni. Thu hi kan sawi a, kan sawi chu ngaihtuahna a chang a. Ngaihtuahna chuan action, thil tih a thlen a, action chuan result, a rah kan sen ta thin a ni. Thu tha in rah tha a thlen a, thu tha lo in rah tha lo. Thu tha lo in rah tha lo a thlen pawizia tilang chiangtu chu Hitler a ni. A thu tha lo chhah chhuah zo zai hmangin sipai leh mipui tam tak te rilrua chi tha lo a tuh sak a. Kan kam chhuak te hi magic ang maia chak a ni a, thu tha lo hi black magic a ni a, thu tha hi white magic ang maia thawk thei a ti bawk a ni. Abuse hrang hrangah hian verbal abuse hi a tel ve a, kut inthlak tluk zet hian a pawiin naupang rilruah a nghawng ve thei a ni. I hmawl, i chaw, a lian ber hi aa ber tih te hi kan ching em em a. Kha kha naupang chuan hrethiam lovin an nihnaah an pawm hmak a, a tak tak, aa tak tak leh chaw tak tak emaw an inti thin a ni. Mipa ngai pawh hi mi aa angin chhawn chhaih ta reng ila an aa tak tak ve thei a ni. Chutiang khawpa hlauhawm chu ni a. A bua a sawi tlai khat chu nu pakhat hi a hna lamah a hah bawk sia, a lu na nen. Chawlh hahdam siai siai a duh lai khan a fanu hi hlim em emin a lo zai ve sek a. A tawpah a tuar thei tawh lo chuan I aw chhing zet nen khan i ngawi chip cham thei angem? tiin a vin ta tuar mai ni. Chu naupang chuan a thinlung takin a lo awih ta hmiah mai si a, a zai ngai ta lova, sikul lamah a zak zum em em a, tawng pawh a tawng tha ngam tawh lo a ni. A aw kha chhing em em emaw a ti tlat tawh a. A nu khan tum reng vang ni loin a fanu chu dinhmun sang zawk a ding thei tur pawh kha khutah a hnuk hniam ta ti na a ni. Chutiang khawmal hloawm chu nia. Keini ngei pawh hi kan tet laia kan thudawn ten kan nun a nghawng em em a, hemi kawngah hian a tha lo, a thiam lo tih ti ta che sela nang pawh tha lo tak tak, thiam lo tak tak emaw i inti mai dawn a ni. Keimahni ngei kan insawi dan pawh hi a pawimawh lutuk a, mahni a chhe zawng hlira insawi te hi thil tha lo hip khawm tu a ni a, mahni ngei hi kan in tawngchhiat ve thei a ni. Mi tawngkamna tak taka kan tawngkhum te pawh hi an tan a pawi thei ngawr ngawr emaw kan ti mai thei a, a dik tho. Mahse kan tan pawn a pawi tel ve tho a ni. A chhan chu kan tura apiang hi kan seng leh dawn a, mi tana pawi thei kan sawi kha kan chungah pawh a la rawn let ve thei zawk a ni. Pahnihnaah, thil hi inngaihbel thin lutuk loh tur a ti ni. Mihringte hi keimahni pual khawvel hran theuhah hian kan cheng hlawm a, kan thil hmuh dan a inang vek lo. Miin i chungah thil an ti emaw an sawi a nih pawhin i thiam loh emaw i nihna ngawr ngawr kha a rawn tar lang lova, amah a rawn inpho lang zawk a ni. Kan enkawlna dawnte a inang vek lova, nang anga enkawltu tha a neih lo vanga nung changmawi lo pawh a ni thei a ni. Entir nan, i thau hle mai, i cher che e te lo ti ta che se la, i natna avanga thau i nih zia te, i damdawi ei rilru hah vanga cher i nih zia te kha a hre lova, i chungchang thu a hriat tlem zia a rawn tarlang zawk tina a ni. Kha a thusawi emaw thil tih kha i lo la na viau emaw i lo inngaihbel viau a nih chuan i lo pawmpui hmak tina a nia, hreawmna a thlen zawk ang che. Hei vang a nia mi lar tam tak te pawn negative comment te sawi selna an dawn te hian an depress phah a, an mahni an down phah zawk thin a ni. Tun laiah i hmai a bawl, i van cher, i van thau tih te in hrilh in hrilh loh tur a polite lo te kan tihna chhan chu Thil kha kan la personal thei lutuk a, kan chungchang a ni lo, anmahni zawk an rawn intarlang a ni tih kha kan hriatthiam chuan lungngaihna leh midangina min tihnat theihna tam tak lakah khan kan free anga kan hlim bawk ang. Mi hian dik tak chuan an tawngkam hmangte hian min ti na ngawt thei lo a ni. Keimahnia hliam a lo awm sa tawh a, chu chu an rawn tawk fuh ang mai chauh zawk a ni. Entir nan, taksa sek tha tawk, mawi tawk vel bulah hianin i van cher chhe lil lel tak tiin nuih nuih mah ila an la na dawn lo, an haw dawn lo hrim hrim a ni. Mahse, cher sa takte kha chuan an cher vanga hliam kha an lo nei lawk sa tawh a. Mawi tawk lo in tihna an lo neih lawk sa kha kan va sawi sak khan an la na ta tihna a ni. Mahni hi kan in ti na zawk fo a ni mi dang te ni lo in. Mi thusawi kan la na viau a nih chuan kha thil ah khan kan fi hlim chiah lo tihna a ni. Mi in dawt an hrilh che pawn thinrim duh suh. Nangmah vang a ni lo, an tlin tawk loh na te an fel tawk loh na te kha i hriat sak an hlauh vang zawk a ni. Thu dik beisei suh, anmahni ngei pawh dawt an inhrilh thin, a ti ni. Pathumna, i ngaihdanin mi teh ngawt suh, thu ti tlu ngawt suh. Mi kan ngaihdan hi thu dik emaw kan ti thin a, mi hi an nun za a sawmli vel bak hi kan hriat sakin kan hmuhsak lo tih hriat tur a ni. Tunlai tawng takin judge ngawt loh tur chu ai chuan zawh mai kha a tha zawk fo a ni. inhriatthiam lohna tam tak kan pulpelh zawk bawk ang. Eng ang pawn miin thil sawiin ti mah se kan duh chin chiah hi kan hmuhin kan ngaihthlak sak thin a ni. A tha zawng pawh ni se, a che zawng pawh ni se, mi hi an lan dan ang ngawta ngaia rin ngawt tur pawh ni chuang lo. Entirna tha deuh chu hmanniah pawh Kohhran upain thil sual rap thlak tak a lo ti ve reng a. Khatiang khan tuna kan hmuh anga sual hmel deuh kan ti te pawh hi rilru chhungrila chuan tha tak te pawh an lo ni zawk thei a ni. Chuvangin mi hi an landana teh ngawt loh tur a ti ni. Kan ngaihdan hi kan kalpui thui thin lutuk a, sawi fel tum lo hian Nupa kar tikhitu tam ber chu ngaihdan, assumption, kal thui pui lutuk hi a ni. Inneihna i thlir dan ang khan i kawppui khan a lo thlir ve kher lo thei bawk a. Kan hmangaihte hian min hrethiam vek a, min hmu tlang vek thei turah te kan ngai thin a ni. Mihring ve tho an ni a, i rilru an hmu tlang thei bik lo tuman, Soifela inhrilhfia fo hi a tha zawk a ni. Kan hmangaihna vang te hian mi hi kan thlak danglam emaw te kan ti thin a, a ni lo. An insiam tha a nih chuan an duhthlanna vang zawk a ni a, nang leh i hmangaihna vang lam a ni lo. Hmangaihna dik tak chu an nihna leh tlin lohna anga pawm kha a ni a, inthlak danglam tura i la beisei tlat a nih chuan i hmangaih lo tihna a ni. Chu ai chuan thlak danglam leh chuan ngai lo mihring kha hmangaih zawk la, a hlawk zawk ang a ti ni. Palina, Always do your best. Khang point pathum kan sawi tak te kha kan nuna seng lut tur chuan action a ngai a, chutah chuan theihtawp kan chhuah a ngai a ni. Kawng engkima theihtawp chhuah hi kan bat a ni bawk a. Theihtawk bak chu tumbuai pawh a ngai chuang lo a, kan theihtawk bak hi chu tumah pawn min phut chuang lo a ni. Kan theih tawk aia nasa a kan beih reng chuan kan intihahthlawn mai mai zawk a ni, eng thilah pawh ni se. Mihring kan danglam reng ang hian kan theih tawk pawh kha a dang ve reng dawn a, a changin a hniam deuh anga i theih tawk a san viau tum pawh kha a awm ang. Hnual mai loh tur a ni. I theih tawp i chhuah a nih chuan nangmah i in judge mai lo anga inthiam lohna nei lovin ka theih tawp ka chhuah Tih i inhriatna khan lungawina a peng che. Mahse, kan tihsual atanga inzir zel tur erawh chu kan ni a. I hna ah pawh ni se, hlawh lak nan chauh ni lo, midang tih lawm nan ringawt ni lo, i duh a nih vang zawkin bei thin rawh, a ti ni. Lalpa ka hmangaih che kan tih theihna sang ber chu engkim a theih tawp kan chhuah hi a ni a. Mahni in phut sang lutuk lo leh in nawr tut tut lova ni khatah pen khat zela hma kan lak khan hma kan sawn zawk dawn tihna a ni. Awle heti zawng hi nih a i lo en nawn leh thuak ila, pakhatna ah i tawngkam lo fimkhur la, pahnihna ah thil thleng hi nangmah vang vek a ni lo a, lo in ngaihbel lutuk tawh lo la, pathumna i ngaihdan kalpui thui lutuk lo la, palihna ah, Kawng engkimah a tha ber zel i lo pe chhuak thin dawn nia. Aw le, a tawp thleng a min ensaktute inchungah ka lawm em em a, Lepekah kan inhmu leh theuh dawn nia.